Hallo? E Michel, ke mi ta bisa bo brother, koi ta zona un tiki straño pero e ko e ko di Eindhoven ku bo tin ei no brother. E cos ei masha dia mi ta wak bo den su telefon, mi ta wak bo den su telefon, anto awe maña gana di bel bo bisa bo, brother bo tin cu stop di papia cu e cos ei, pasobra e cos ei ta di mi e ta, ma bel bo bisa bo masha trankil mes, pasobra ami engeluk no ta cay trankil mi ta.

E mucha di Eindhoven, Wil Chef waka kuantu kobo tin den Eindhoven. Ami tin dos kos den Eindhoven, nan mi bisa bo eerlijk. Ami tin dos kos den Eindhoven, un di nan ta e kos ku bo tin ei, anto ku un otro kos. Pero e kos ku bo tin ei, m'a kuminsá stim'é, bròter. M'a kuminsá stim'é, anto mi ta mira ke ta un tiki riba bo. Bo tin ku stòi pa papia ke koyal atras. Si bo ke mi ta manda shen euro pa bo mes, bròter, pero wak, den e kòke ta weki mucha hòmber tin. Ta nos dos tin cu dry e hockey. Mi ta manda cien euro pa bo. Bo ta hala atras laga mi. Ke cos ey? Tin cu ken ey ta look. Nos no minta papiando cu niun hende di ey dor bo sali sewa. Brother, bo ta bay buta mi cabes flip e manera cu bo ta keda papia cu mi aki. Ta mucha hombu nos tur dos ta. Mi no tin no di benta bo nomber. Mi no tin. Oke, oke. Si mi ta kere cu ta e persona.

Ey wah mi no kende bisa bo pero awoke mi ta bay na su cas no sua wah war ey ey warda mi mi ta bel bo bek sua warda mi paso wah ah mi ta gay ka sali foy sera caña tbs mi ta sua anto wah masha dia wah ah mi ta un gay na mi bisa bo eerlijk Sera mi tata masha ten mati. Mi ta manda sempe koki, krie koki, kio kio, e koi ta bisa mi no ora mi sali e ta babe koki pa mi, kio kio, ami ma ma ey Wilsha bo mes a konta den Sera asua ta hende hon bo so tin kaminda mi ta a wel a woki ke koi a bisa mi koi a woki mi ta loko riba e koi mi ta bai sali sende koi ando a woki e ta gaña mi koi kens E ta bisami ku no e tin uba i keda seka bo ku yen koma ti ta p'esei mi dina mi bèl bo direktamente. Seka ami. Ta den problema i kei hinka bo bròder. Te kosnan akí mi ta bisa bo, bo a ei so awa muheta, muheta ta hinka hende den problema no. Pero ami mi no a papia ke koki basta di e gabo aki men. Ta con e por ta gaña riba bo asina sua? Ey sua, warda ey sua gua, ey ey tende mi brother, ta kai ka sali fi sera mi ta, mi no ke haña ey sua maña tb a scaba, mi no ke haña ni un castigo mas, awo ki mi ta den e caya, mi a cabe bisa mi ruman muhé, mi ta den e caya, mi a bin pa keda. Ma bin pa keda den e kaya mi, ey wil chef mi no ke bai mas sua, mi no ke bai mas den e luga ey, mati nan ta pasa mi angua den chanchan ku ko den e luga ey ruman, ma mati mi no sa si bo sa ki kikoi ta nifica angua den chanchan, a seis or dja tardi nan ta bin buska bo den bo kamber pa dal bo angua den chanchan sua. Mati, pero awoki mati, anto den sra bo no por huma bo konpondé mi ta purba keda resto aki for awoki mi ta beiso ta pega un ganja riba mati mi no sa riba ken su nomber mi pega e ganja mes mati bisa bo er lo kuba awoki mi no sa riba ken su nomber mi pega e ganja riba dje mucha o riba di bo mati.

Min ta sa men di kiba bo manera. No no pero wak wak amin ke sa dje kon nai paso wak mi sa dos kos kaba anto e kos nai mes tin ka e kon nai mes tin mi mi kansa brother bo kompronde mi e kon nai tin mi kansa kimen di mi no ke sa nada mas e konan ku bo sa keda kune pa bo fem awoki e konan ku mi sa aki mati mi ta bai mi ta bai kabi pega e ganchi aki mi no sa riba e mucha aki su nomber paso e kon aki ta gaña sua. E ta gaña. Pero, pero bo sa mi te bai keda rusto tog, paso bo a tagay di tbs mi ta e hende nan mas riku riba Hulanda aki, tin mi kansa kaba, mi no ke de, mi no ke keda di e situashon aki. Kia bo ta con recomenda mi Roman, bai Corsou seca mi famia nan hoon ano, like un maya mucha aki ano. Mi ta gaña bo, ami, ami sin ta bisa sa te nega mucha pa come nega esey si ami si bo bisa bo, ami ta hoon broke mucha si a bo